מיר קומען דא אן צו דעם שוק, די באקאנטע שוק אין לעיקוואוד, דארטן איז BMG, אונז קומען דא יעדע יאר, איז דא א ווילדקייט, איך וואוין שוין אן לעיקוואוד פֿערצן יאר, אונז קומען וויזיטן יעדן יאר, די שוק איז נעקסט לעוועל, דאס איז געמאכט פאר די לעצטע מינוטיגע אידן וואס זוכן חלות, א האלבע שעה פארן זמן זענען שוין נישט דא, סאו רבותי אזא שוק קען מען ערגעץ נישט זען, דאס איז אויף טו ניין ניין ניין סטריט. דוב ניינסטיר, איך פלעג לערנען, צו נישט גלייבן, איך בין געווען פינף יאר אין BMG, בית שלום, מיט די אלומניי, מיט די אלע אלטע חברה וואס זענען דארט, זענען נאכנישט געווען אזוי אלט. סאו יעצט גייען מיר דא גיין אויסטשעקן דעם שוק, יעצט גייען מיר זען וואס דא טוט זיך, עס איז ווילד, קענסט גלייבן ס'איז צוועלעוו אויף ביינאכט, עולם נאך געהעריג אין, וואס גייט דא פאר? מ'קען נאך געהעריג קומען אויסטשעקן, ס'איז נעקסט, אה, וואס טוט זיך? קען איך געהעריג קומען אויסטשעקן די זאך דא? רבותי, עס איז א וואנס א יער וואס דא גייט פאר. עס איז א בחינה פון נע.

ניין ניין די האנט ליטשען זענען היימיש, די אויג הויט גארטלעך. זאל האבן זיי ווייזן מיר עפעס א גוטע עסן, עפעס א יופי. איך זוך א רעב טרפון עסן, יו העוו רעב טרפון? טעיק א גארטל לייק דיס. יא, נו? פערפעקטלי קלין. ווי איז די גארטל? איך זעה עס נישט. דו ווילסט זען די גארטל? איז א סקווערע גארטל, קאמאן. וואס איז די מעשה מיט די משולש? וואט אר ווי לוקינג פאר? וואס זיך מען? האו אר יו? שוין לאנג נישט געזעהן. סאו וואס זוכסטו? זיי מסביר. יא יא קום אריין, איך האב א שיינע פיקטשער. נע די קעמערע איז נישט קלאר, דאס איז א מחמם האט זיך פארלייגט. וואס זוכסטו? וואס מיינט א עגלה מיט שלעשעס? ס'איז א בלעטל. ס'איז די בלעטל? קום אריין, איך בין א עם הארץ, איך בין א חסידישע עם הארץ, איך קום דא אריין.

חיים קיעווסקי וואס איז נייעס? הערליכע פיקטשער אויב ווילסט קומען קויפן דא האט מען א לענאווא אזאלכע שעדרעס דארף מען זיין קערפול מיט די שעדרעס. ווער מאכט אזא דאס? וויאזוי מאכט מען אזא דאס? לערן אויס דעם ציבור. וואס? מאך א טריק לאמיר זעהן צו מען צוטיילט עס אין צוויי, די גרעסערע העלפט דאס הייסט לייבי, קוקטס אהער חברה קוקטס אן, ארט אין די מעיקינג, איין מינוט איך קען זעהן די רוקסט עס אריין ווי? אה מ'דארף שוין נוצן א שערל, אקעי מ'געט א שנייד אזוי ווי די רציעות פון א בר מצוה בחור, רוקטס אריין דא. אינעם לאך, זייער גוט, פארשלעפט. און יעצט? אה, אקעי, וואס געשעהט יעצט? א רינג! א רינגל? ווי איז די רינגל? כ'זעה נישט די רינגל. וויאזוי ווערט דאס א רינגל? אה, מ'שלעפט עס אזוי. חנני' בן הקשיא אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא לזכות. זייער שיין, שכוח. גוטע דזשאב. וואס גייט פאר? דאריי קוראים איכה. און סייט קען אויסזעהן ווי די חסידים האבן גענומען לשון עבריתישע ווערטער און עס געמאכט לשון קודש. דקות. דער איז נאו ווארד אין לשון קודש דקות, פאר מינוטס. באט זיי האבן עס אריינגעשווערט שטילערהייט. נאובאדי כאפס. פארשטייסט געזאגט? קום אריין, וואס זוכסטו? לאמיר זעהן. וועלכע מין עשרי? א גראדע. א גראדע? פארוואס? האסט נישט ליב קיין גארטל? עס קען האבן א גארטל, עס זאל זיין גראד. די האסט ליב טאפיטע? יא. פארוואס? צו מיר זעט עס אויס שענער. דו האלטסט שוין ווען משיח העט קומען העט מען געוואר ווערן אז די עשריג איז א פלאם? וואס עס איז דעמאלטס טון? איך האב אים גראדע פלאמס. יא, עס כאפט מען עס עס געבן אלס א ביזנעס עקספענס. וואס א נייעס! א פרייליכן כשר'ן יום טוב! וואס טוט זיך דא? פאר פוט לייט דיס בלאנגס טו יו אר נאט? וואסע נייעס דעיס איז אויב מען ארעסט א נארמאלע מענטש אה וואס טוט זיך דעיס איז אויב איינער האט א וויילד ענימעל און ער וויל אים ארעסטן דאס פארמאגט אזעלכע לאנגע וואס טוט מען מיט דעם דו האסט א פישקע העהה סגייט פאר עפעס א קויל אין קענטאקי ש וואס איז דעיס אבער איך כאפ נאכנישט וואס מען טוט מיט דעם וואס? יא מען זעהט דיך נישט האסט קיין מורא. וואס? סאטמאר ווי דא? אוואדע. נאכאמאל. אין ענדע דעי קומט צוריק צום דאלער. סאטמאר ארויף סאטמאר אראפ חזון-איש. וואס טוט זיך דא? אור התורה, ליווינג וויט פרייד, אלטע אוי מען קען שוין קיין ווארט דא, מחנה שכינה, שער היסוד, די ליטווישע האבן אנגעהויבן נעמען די חסידישע וועגן פון טרעפן ווירד נעמען פאר ספרים.

די תורה איז גאנע סעי וויר גאנע בילד יו אפ ענד מעיק יו סטראנגער, וויר גאנע העלפ יו וויטסטענד עני סיטועשען. סאו די תורה טעיקס די עדלער אפראוטש, נאט די נאט די פרויד אפראוטש. עדלער, עדלער איז פראבעבלי א טאוזענט אוו די תורה אפראוטש. חס ושלום, איך רעד נישט פון דעם, אבער רעד דעם ווי מהלך, לוק עט יור פיוטשער, בילד יור סעלף אפ, וויאזוי הייסטו? בכור ברייער. סאו יו קאם היער טו בכור ברייער טו געט שטיצע. די אלטער פון נאווארדיק גרייט. נישט נארמאל. אה יעדער ווייסט די חובת הלבבות. איטס ביקאוז יו גאנא געט קאנפיוזד. דאמב פאון סמארט מאוו. איי לייק דעט. ווערי גוד. דאס איז עס. סמארט גוגל. דאם סמארט. דזשאסט דו א פאון מאוו בעיבי. אלרייט. דעטס איט. לייג עס. פוט איט אן יור באמפער סטיקער נעקסט טו דיס קאר קלעים אין וואשינגטאן. סאו וואס דו זאלסט זאגן. קען הייבן און זאגן אנא בכח. לעמי סי איף יו קען געט איט. נאר שוין אויפלייגן. קענסט רעדן סתם אזוי. לאמיר רעדן וועגן דיינע סרויגער. אקעי. יא. חזן איז קאפשיט שפירא.

ווארענען איז דאס גדולים קארדס? ניין א שומרים קארד. געדיל וואס מיינט שומרים קארדס? דיס העז א נאמבער אוו שומרים און סאמבאדי סטילס פראם מי? ענטי וואס איז ענטי סמארטפאון וואס מיין די? כ'ווייס נישט וואט ענטי מיינט. דער זעהט פאלאוט מי ער וויל אבער נישט זיין אויף קעמרע וואס איז נייעס? דא האט מען אלע הייליגע רבנים ס'הייבט זיך אן פון רעכטס צו לינקס דעי דעיס איז געמאכט געווארן פאר אלע. צו אוועקצונעמען אלע חיצונים, ווער ס'פארשטייט פארשטייט, קוק אן אלע הייליגע אידן דא, קען קויפן, און ס'אלעס קומט פיקטשערס, און די אלע זאכן, wow וואטס אפ. מ'האט געטראפן די בריסקע, די בריסקע הדסים האט מען געטראפן. פארוואס איז עס א בריסקע? וואט? איי ווארק פאר די ניו יארק טיימס. וואס הייסט בריסקא הדסה? מיך לייגן שוין אויף ווידיאו? קענסט סתם רעדן, ניין ווילסט וויסן אין שידוכים? חברה האבן מורא. ראביי וואט איז א בריסקא הדס? וואטס בריסקא הדסה? איים ווערי קאנפיוזד. יו וואנט עקספלעין טו די עולם? בלעסט ביי רבי חיים. בלעסט ביי רבי חיים בריסקא? וואט די האול פרדס? אה וואס איז נייעס? ביסיידס דעט ס'האט נאך א מעלה? צו שענער, סתם בלעזט ביי רבי חיים בריסקער, רבותי חיים בריסקער קומט צו הערן כאפטס. קוק אן וואס דא טוט זיך, דא איז ווילד, נעקסט נעקסט לעוועל וואס דא גייט פאר, וואס א נייעס. ווי דער עולם געווען נעכטן, כ'ווייס מארגן איז סוכות, דער עולם איז געהעריג דא לייק נאו טאמאראו, וואס א נייעס, מלוה, אסרוגים, וואס גייט דא פאר? וואס טוט זיך? אלעס איז מסודר? דיס איז אינטרעסטינג, ער הייסט יעלאו און בלו, וואס דאס? איטס מאר פראטעקשן? וואס גייט פאר מיט די לעקאווע יום טוב? טו ספייס אפ יור יום טוב? היז נאט אן ווידיאו, היז אן אודיאו אנלי. די חברה ווערן צעדרייט, זיי ווילן נישט זיין אויף קעמרע. יו דאנט ספיק אידיש? וויי איז איט יעלאו און בלו? דעטס איט? ס'קומט אזוי פון די פרדס? קאמס פראם די פרדס לייק דיס? אה וואס איז דאס? דעיס? ניין איך האב מורא דאס איז א געפלאכטענע דאס איז נישט גוט. איינער וויל עפעס זאגן? וואס האסטו געזאגט? זאג איבער. איך קען נישט זאגן אידיש. זיי ער אין ענגליש. ווען יו עקספלעין סאמטינג, מ'קען עס שמעקן. דעטס איט. גיי דא פאר, דו פארקויפסט קאוק?

גארנישט, זאל קויפן וואס איז דא און פערטיג. און וואס זוכסטו אין א הודות? איך זוך אז ס'זאל זיין משולש. וואס מיינט משולש? ס'איז א עקסטערע חומרא? סאו א עגלה משולשת, דאס איז געווען די זאך ווען אברהם אבינו האט צושניטן אין דריי? אברהם אבינו האט דאך צושניטן די בהמה אין דריי ווען ער האט געמאכט א ברית כריסו מיט די אייבישטער, סאו איטס פרום דיס יסוד אר נאט ריעלי?

די ארענדזש לעלובעם די דערי דעטס נאט יו? ווער איז דאס? איך סאונד ווי אזא עם הארץ איך ווייס קיינעם. דאס איז דיין אתרוג וואס ער געקוקט יוטוב די פיקטשערס? אה!

קום אריבער צו מאטי גליק. טענט נאמבער טרי. מענטשן יאסי בראך און באקום א פרי פאוסטער. אה! וואס טוט זיך? מענטשן יאסי בראך און באקום א פרי. עטס הערט וואס דא גייט פאר? די עולם וועט גיין פאר רב שייעלע. ווייל דעמאלטס אז די גייסט פאר רב שייעלע העסטו קענען לייגן די סכך אן זיך בייגן און אן זיך לייגן. וואו האט מען די סיין? ערבות והושענות. וואס די חילוק פון ערבות און הושענות? ס'איז דאך די זעלבע זאך. ערבות מאנסי.

סאו לאמיר רעדן וועגן ציונות. קום אריין, וואטס יור פאזישן אן די זייעניסט מאוומענט? דא? וואס זוכט מען דא? בילדער בילדער. עניבאדי דער העז לייק אולד אלבום דיס לייק א שיימעס פאר אולד אלבום'ס? מיינע זענען. אוי לאמיר זעהן וואס דא גייט אן. אה די הייליגע ברך משה איך זעה דא. מיטן סאטמאר רעבן פון פון מאנרא, קוק וואס דא טוט זיך, סאו די עולם זוכט עניבאדי וואס האט אלטע חתונה פאוטאס, דאזענט העוו וואט טו דו וויט איט, קען עס דא קומען, קענסט קיינמאל נישט וויסן, איינער האט משוגע געווערן פאר דיין זיידע ביי דיין חתונה. דא האט מען הערליכע פיקטשערס, כ'ווייס נישט צו מ'קען זעהן, מ'זעהט דיך נישט רבי, האב נישט קיין מורא, מ'זעהט דיך נישט, מ'קען קומען אויפהענגען, קוק וואס דא טוט זיך, מ'גייט דיך נישט זעהן אויף קעמרע, האב נישט קיין מורא. עולם קומט דא זוכן פיקטשערס, וואס איז נייעס? זאג מיר ארויס די מיירא מילוואי מיי קאפ, וואס איז דאס? כ'ווייס פונקטליך וואס דאס איז, מיט סיינס, די עולם קען קומען דא צום שוק, נאך דא אסאך וואס אויפצוטון פאר אידישקייט היינט. עזש וואס איז נייעס? מיין בח איז שוין נײַנצן יאר אלט. סאו דעטס איט, דעטס איט, זיין אויף קעמרע קען אפהרג'נען א שידוך, ניין ס'נישט אויף קעמרע, איך רעקארד שוין. דא פארקויפט מען דא קוק זי טוט זיך בעטן בענקל טוט זיך סאו האסט דא די פאזל פלארינג פאר די קינדער ס'איז א גוטע ס'איז א גוטע דאס פאר די קינדער און נאכדעם וואס נאך האמער אונז און ס'האט דארטן לייטס. יא יא רעבע וואס טוט זיך? גייט קויפן לכבוד יום טוב? דו האסט דא טישן. ניין דאס איז בענקלעך, טישן, לייטס, דאס איז פיינע נייעס דא אינדרויסן דא, ס'גייט שוין, זעט שוין אויס גאנץ ליידיג, כ'מיין מען קען דאס, אויב איינער וויל זיין א, ווייסט איך מיינע היינטיגע שפילערס, פאר מען איז א שפילער קודם קויפט מען די סטענד מיט דיין נאמען, אזוי הייבט זיך עס אן, סאו דו קענסט שוין ווערן א רעבע קודם קויף דאס. צו שוין קענען זיין א רעבע, נו קענסטו ברענגען א רביסטעווע. האמער די רבנים, די עולם ווארט דא אין די ליין פאר די רבנים, חשובע אידן געראימע שלמים, חסידים, ליטווישע, זיי שטייען דא, מען קוקט אויפן גידול, און מען קוקט אויפן גארטל, און מען קומט צו א גאדל.

די הייליגע ראש ישיבה גייט זיך אראפזעצן ער גייט קוקן ללבם.